Bu suratda görýän adamyzyň ady Warren Baffet. Warren Baffet togsan ýaşynda we segsen milliard dollar baýlygy bar. Şu wagt siz Warren Baffet bilen ýer çalyşmak islärdiňizmi? Ýok. Sebäbi ol togsan ýaşynda we aýak üstüne hem zordan turýar. O siz bilen ýer çalyşmak islärdimi? Elbetde, siz bilen ýer çalyşmak üçin ähli baýlygyndan geçmek aňarda dursun, on milliard dollar karz alybam size bererdi. Sebäbi durmuşda iň gymmatly zady wagty galmandyr. Ýeri indi haýsymyz baý? Segsen milliard dollarly adam siz bilen ýer çalyşmak isleýär we siz ony kabul etmeýäňiz. Ýöne biz bu iň uly baýlygymyzy. Ýagny, wagtymyzy, belki-de, boş zatlara sarp edýäris. Durmuşdaky iň uly baýlygymyz biri saglygymyz, beýlekisem wagtymyz bolup durýar. Bu ikisi bolmasa durmuşda hiç bir zadyň ne gadyry, ne manysy bolar. Ýöne gynansak-da bu iki baýlygymyzyňam gadyryny olary ýitirensoň bilýäs. Bu wideomyzyň esasy maksady wagtyň gadyryny segsen ýaşa baransoň däl-de, şu wagtdan bilip arzuwlaryňyza tarap Ilkinji ädimiňizi ätmegiňizdir. Islendik bir ugurdan üstünlikli bolmagyň açary, köp işlemek, ýalňyşlardan öwrenmek we wagty dogry ulanmak bolup durýar. Ýyldyz diýip tanaýan her bir adamymyz durmuşynyň köp wagtyny öz maksadyna sarp edip, şol derejä ýetmek üçin zähmet çekendir. Ýeri, siz näme etýärsiňiz? Meselem, maksadyňyza degişli geçen hepde näçe sagat işlediňiz? Ýa-da bir maksadyňyz ýok bolsa, ony tapmak üçin näçe sagat aýyrdyňyz? Günleri, hepdeleri boşa geçirip bir zatlaryň öz-özünden bolmasyna garaşmaň. Wagty dogry ulanmak üçin iň gowy metodika özüňe sorag bermek. Şu wagt etýän işim meni kämilleşdirýärmi? Maňa pul gazandyrýarmy? Maksatlaryma ýetmäge kömegi barmy? Üstünlige ýeten adamyň durmuş hak dokanyňyzda şuňa meňzeş bir setirleri görersiňiz. Iki müň dördünji ýylda şu kompaniýany gurdy. Iki müň onunjy ýylda muny satyn aldy. Bu setirlerde hiç wagt şol işleri etmek üçin sarp edilen wagt ýa-da zähmet ýazylmaz. Diňe aýsbergiň suwda görünýän ýeri ýazylar. We bizem bu işleň arkasyndaky zähmeti, ýalňyşlyklary görmeýänimiz üçin ähli zadyň öz-özünden bolýandygyny pikir edýäs. Şu wagt boş wagtymyzy gereksiz zatlara, seriallara, oýunlara sarp etsek bir ýyl soň, üç ýyl soň hatda bir hepde soňam hiç hili peýda getirmez. Emma boş wagtymyzy dogry ulanyp, arzuwlarymyza tarap ädimler ätsek onda bir ýyl soňam, bäş ýyl soňam biziň üçin peýdaly bolar. Iki sagat kitap okamak ýa-da maksadym barada maglumat edinmek maňa näme gazandyrar diýip pikir etmäň. Holdingler gurup başlap bilmersiňiz. Geçmeli ýoluňyz ýüz müň kilometr hem bolsa, ol ilkinji ädim bilen başlanýar. We diňeje başlamagam däl, dowamly öňe gitmek. Bu gün iki sagat işläp, üç günden soň öňkiňiz ýaly bolsaňyz, hiç zadam üýtgemez. Az hem bolsa, her gün öz üstüňde işlemeli. Siz eger üýtgemän, şol bir hereketleri edip gezseňiz, geljekde hem durmuşyňyz şu günki ýaly bolar. Ýagny öz üstüňde işlemän arzuw eden durmuşyňda ýaşap bilmersiň. Bir ýyldan soň durmuşyň başga bolmagyny isleýän bolsaň, şu wagt başla. Eger bu zatlary etmän, işden, okuwdan gelip telewizor görüp, oýun oýnap wagt geçirseňiz üstünlige ýetip bilmersiňiz. Näme üçin? Sebäbi hemme kişi şeýdýär. Hemme zadyň öz-özünden bolup gitmegini hemme kişem isleýär. Häzirki döwür üns çekme döwri. Her görýän zadymyz diýen ýaly, ýagny telewizor, YouTube, Instagram biziň wagtymyzy alýar. Olary çenden aşa ulanmak bizi şeýle bir aýlawyň içine elter. Wideomyzyň indiki sanlary üçin öz görüş-pikirleriňizi kommentariýada belläp geçmegi unutmaň dostlar. Hoş sag boluň.